tisetmatin kunwi i d aɣ-d ittwalin akka tiswiɛin-agi ansuf u merḥba iswan ɣer yiwet n tedbilt nniḍen daymen deg wahil-agi nneɣ yellan d aɣerbaz n ssebt

D netta i t-id-isbeggnen. Yiwen ur iẓri, Sidi Ṛebbi. Anagar netta s yiman-is. U dagi deg Inǧil ittmeslay-d ɣef ɣef Mmi-s awḥid. Yella en réalité d netta Nakuya. Yettusemma d Mmi-s axaṭer yeffeɣ-d deg-s akuya yellan d netta. Ahat. Ayagi-nni daymen ad iqqim akken neqqar d lbaḍna tameqqrant tesɛa mistar. Tesɛa mistar xaṭer Sidi Rebbi ibeggen-d iman-is i txelqit. D acu Rebbi i d-ibeggen nekk iman-is i txelqit? D yiwen n Rebbi ifazen, yellan s nnig n kullec, yellan, enfin, s nnig n kra n yisem yellan dagi deg lqaɛa neɣ deg Rebbi-agi i d-yusan akka deg ṣṣifa n lmemmit, i d-yusan deg ṣṣifa n lmasiḥ, yusa-d i wakken ad aɣ-isselmed. Dɣa, rjulni n lḥed, ad nwali d akken yenna-yasen atah axaṭer ad awen-d-fkeɣ amedya. D acu-t umedya? i d-yefka Lmasiḥ. Ayagi-nni, nnan-d i wakken ad t-id-nɣer deg Linǧil-agi n Yuḥenna, ixef wis telṭac, taseddart yiwet ɣer ɛecrin, anda Lmasiḥ issared iḍarren n yinelmaden d ayla-s, Yenna-k d akken uqbel lɛid n tfaska n izimer n leslak, Sidna Ɛisa yeẓra belli tewweḍ-d teswiɛt, tewweḍ-d teswiɛt ideg ara yeffeɣ si ddunit akken ad iruḥ ɣer Baba, ɣer Baba-s. Ɣef wannect-agi, isbeggen-d leḥmala-ines i yinelmaden-is yellan di ddunit, yerna yeǧǧa-yasen-d lmeɛna tameqqrant. D acu-tt? Llan tetten imensi n tfaska, Cciṭan yekcem yakan deg wul n Yudas, mmi-s n Semɛun, Meqriyuṭ. Iwelleh-it ad yexdeɛ Sidna Ɛisa, ad t-yessenz. Sidna Ɛisa yeẓra belli Baba Ṛebbi yerra kullec gar ifassen-is. Yeẓra s ɣur Ṛebbi i d-yusa, Ɣur-s ara yuɣal. Yekker ɣef yimensi, yekkes abernus-is, yeddem-d yiwen n ubeḥnuq, yeɛni yiwen n uceṭṭiḍ, ifekkes-it. Syenna yesmar-d aman ɣer yiwet n tbaqit, yebda yessirid iḍarren n yinelmaden-is, yessefḍ-iten s uḥenqelli. Ad nwali d akken lmasiḥ-nni yellan akken yusa-d deg ubabat, yusa-d deg yigenni. Dɣa yennak d akken yunez iṣub deg iman-is au point que anda yessared iḍarren n yinelmaden n Daylas. Ini-as axaṭer A d-begganaɣ leḥmala i ken-ḥemmleɣ. Nwali dakken L'Evangile de Jean yessebganaɣ-iyi-d tazmert n Sidi Ṛebbi yellan deg wannuz n Dailas. U ma nṛuḥ vers le son, yani n letnayen, a ibegganazen-d dakken atan a d-yuɣal. Ayagi-nni.

Nni kkset anezgum seg wulawen-nwen, axaṭer imeslayazen d akken atan ad iṛuḥ. Amnet s Ṛebbi, amnet daɣen yis-i. Deg wexxam n Baba aṭas n tmezduɣin i yellan. Ad ṛuḥeɣ ad awen-heggiɣ amkan. Lemmer ulac, tili nniɣ-awen-t-id. Mi ara awen-heggiɣ imukan, ad d-uɣaleɣ, ad ken-awiɣ yid-i, akken anda lliɣ ad tilim ula d kenwi. Anda lliɣ ad tilim ula d kenwi. Ayɣer i d asen-in akka? Ad nwali d akken yiwet lḥaǧa tamenzut, Lmasiḥ yebɣa ad ten-iṣebber d akken atan Ad d-uɣaleɣ ɣer ɣur-wen. Atan ad iliɣ yid-wen. Atan ad d-uɣaleɣ alma d ɣur-wen, mais le plus important, anda lliɣ ad tiliḍ. Ma nkemmel leqraya-nneɣ, le verset 6 akked 7, nnig Sidna Ɛisa yenna-yas, D nekk i d abrid, axaṭer d nekk i d tidet, d nekk i d tudert, yiwen ur yezmir ad iruḥ ɣer Baba, m'ur d-yekki ara seg-i. D nekk i tafrit, i d tidet, i d tudert. D tagi i d la leçon n tlata anda d nekk i d abrid, d nekk i d tudert. D nekk, d nekk i d abrid, d tidet, i d tudert. C'est des concepts philosophiques yellan abrid c'est juste Anda la philosophie ad ak-d-mmlen abrid. Isem-is nekki d abrid, nekki d tidet, tidet, la vérité, tettɣimi toujours c'est un concept. Tudert, tudert, tagini c'est un mystère. Lmasiḥ yefka-yasent une dimension beaucoup plus

Ɣef ddemma akk wayagi i yenna d nekk i d abrid, i d tidet, i d tudert. Ɣef ddemma akk wayagi-ni, ad nwali d akken la leçon n ddurt-agi-ni, nefka-awen-tt-id kan akka-agi-ni, résumé, nekki kun-ceǧǧaɛeɣ i wakken ad teɣrem, kun-ceǧǧaɛeɣ daɣen i wakken ad terbum imeɛḍacan-agi, kun-ceǧǧaɛeɣ daɣen i wakken ad twalim d'autres vidéos iwakken ad aɣ-tkontaktim iwakken daɣen ad tizmirem ad tekkim deg usqerdec-agi-ni n uɣerbaz n ssebt ara yilin d lfayda i kečči a gma neɣ i kemm a weltma d win akkit ara temlal deg tudert-ik neɣ deg tudert-im ur tettu ara belli lmasiḥ inna D nekk i d abrid, i d tidet, i d tudert, ǧǧiɣ lehna d talwit ɣer tikti nniḍen.